Llongyfarchiadau i Ioan Lloyd a Siôn Williams, wedi ennill yr ail rownd a mae'r Cymry yn arwen y bencampwriaeth. Yn swnio eitha gwd, dwedodd Siôn, Ei, Lloyd, ni sy'n gweud bod ni 'di ennill yr un rali â Loeb nawr!
Hey Loeb, ti'n moyn cwrs te? Wel, mae'n ras de, wel, cowta ni lawr. Sim pwynt. Ni wedi cymryd two minutes arno fo.

So oedd hynna'n hynna'n neis hefyd. Mae'n ryddedd mawr i'r ddoi onyn ni fi'n credu, rhoi Vauxhall nôl ar y top step y podiwm yn enwedig yn Ffrainc. T'wod, edrychai lan at y bois fel Dai Llewelyn, Colin McRae yy yn gyrru Vauxhall blynydde nôl so ie roi'n enw enwe ni yn yy wrth ymyl y bois 'na yn rhywbeth sy'n prowd iawn i fi. Doi diwrnod llawn o ralio yn yy yn tywydd ffantastic i fo' yn fair. Ond yy nath e ddim o fe dim rwy dda. Na. T'wod o'dd e Lot o cuts a pethe. Gravel yn cael ei tynnu mas, mwt, pridd, yym, oedd e ddim yn neud e'n rwydd o gwbwl. Ond oedd e'n rili gwd i fod, t'wod, ar hewlydd iawn eto. Oedd. Oedd y rownd gynta yn hollol wanol i hwn, so ma'n neis i fod ar yy hewlydd yn Ffrainc, t'wod, mae e jyst yn ffantastig. Mae jyst natur mor neis ynddo nhw. T'wod, eitha high speed yn Vosges. Yndi. T'wod, oedd y car yn gweitho'n dda yy i fod yn fair, popeth. Oedd, oedd. Nath e ddim byd o'n i ddim yn disgwl i fe neud. So... A dros y jumps hefyd, lle oeddwn ni'm yn disgwyl hynna. Ie. So odd o'n... Gellon ni ddim lot o profiad ar y rownd gynta o'r car yn jwmpo lot ond... Naddo. ...fyn 'yn tipyn bach yn fwy. Siŵr i.
O'dd e'n gloi o'dd e? Oedd. Lawr y rhewl fel cwpwl o bumps 'da ti ones, twos, threes a wedyn do' lawr trw fel tai a o'dd fel slot four left tu off a fas a wedyn do' lan fel one left two right over crest a wedyn four right lawr yn y dip.

Hefyd yn gwybod pum mor anodd oedd y rali. Oedd lot o mannau gwael i gael a ti'n gorfod cymeryd bwys yn bach. Oedd. Ond oedd y, t'wod, mae lefel y cwp wedi mynd lan gwmynt 'lenni. Yndi. O, mae'n, mae pawb mor agos efo'i gilydd, mae o'n, mae'n incredible rili. Ydi, mae'n ffantastig. A enwedig weekend dwetha i cael rhywun fel Kalle Kallberg, t'wod, current junior world championship leader. Yndi. Yym, t'wod, oedd e'n drydydd ar y pryd. Oedd. A wedyn nath e off, so. Do, do. Sai'n credu gath e fastest time, ond yym rili, rili dda i dangos Yy t'od lefel yy ma'r cwp cyp arno le ni. Yndi yndi. Yym.
A dwi me'wl bo' hynna'n mynd i dynnu ni gyd ymlaen hefyd am bod y lefel mor ychal. Ydi. Ma' ma' mynd i tynnu pawb ymlaen efo'i gilydd 'lly so ma' ynna'n mynd i fod yn rili dda at diwedd y flwyddyn. Ydi. Yn enwedig o'n i'n raso Tom Dufoir yy t'wod crwt o Ffrainc o'dd e wastad moyn ennill gytre bach fel ni yn Ceredigion ond... Hollol. ...dylwn i ben e fe yn diwedd on' o'dd e ddim yn rhwydd. O'n i'n gwbod ar yr Ar yr pace oedd e arno. Do. Oedd e, wel... Allech chdi ddeud yr off-stage cynta, 'Di hwn yn mynd i bara drwy weekend?
Os oedd e'n mynd i bara fydden i 'di siglo lawr a ware teg i fe ond oedd e lefel mor uchel on'd oedd e? Oedd. Yym a ware teg wedd e stepen bach ymlan ar pawb. Oedd. Ar yr ar yr un gynta. Yn hollol. Oedd e pawb yn gysgu. Do. Nath e talu off yn diwedd. Do. Cymered bach o t'wod approach gofalus ar dy' Sadwrn.

yn challenger i'r program prize ar y diwedd ac yn y blaen. Ie, oedd o dal yn lidio rali a... Dal yn lidio rali Cymru Points so... Oedd, oedd, oedd. Oedd eisiau meiddi fe, oedd, amser welon ni fe off ar ochr awl wnaeth hwnna altro'r tipyn. Do. Dwi'n beryg chdi ar ddiwedd y stage. Yym, that shakes things up os na beth. Ie, ie, ie.
T'wod, sa ti'n licio gweld neb wedi cael camgymeriad ond ma' fe'n part o'r gêm. Oedd y pace mor, mor dwym trwy weekend. Fi'n credu o'n i'n disgwyl cwpwl o yy camgymeriadau

Ac oedd gen ti'r bump yna 'fyd? Wedd, we- a ma' job ar ar reci ti ga'l noto pethe fel 'a t'wod achos oedd e ddim yn lot... Nag oedd, na. ...on' y mwy oedd y cyt yn defelypo y mwy o bump oedd yn myn' i fod 'na so o'n i wedi gwel' 'na ar reci ond fi'n credu o' wnna'n dod o profiad ni llyne... Oedd. ...gyda'r Ee Are See yn gwel' shwt ma' hewlydd yn datblygu dros... Oedd a wedyn fatha yn en- enwedig ail pas hefyd. Ie. Fatha pan ma'r ffor yn

Yym, t'od yn sport wyt ti goffod trial switsio off a meddwl reit, jyst cymal arall yw hwn. A unwaith wyt ti'n mynd off y start line t'mo' ma' popeth o ran nerves a popeth yn mynd. Ti'n goffod ffocws ar y top. Ma' hyn ar y ddau ochor dwi me'wl.
Ydi. Lle fel munud dwi'n dechre ddarllen notes ma' bob dim jyst... Ydi. A fi'n credu dyna be' sy mor neis o fe. Ie. Dyna pam ni'n joio gymint o sport ond... Bob dim allan o'r pen a ti jyst yn Ffocysio wedyn ar yr job sydd o flaen. Ydy. Fi'n credu yr unig tro ma' fe'n remeindo fi fel driver yw amser ma' car yn torri off neu rwbeth neu... Ie. ...ti'n ti'n dechre wilo fath o porfa o fas cornel. Ond na, fi'n credu dilyn i ben a yy yn gyfan gwbwl a faint o pressure odd ar y job... Oedd. ...dilyn i ben a y cymal dwetha eitha da. Do, oedd. Ma'r cymal dwetha actually eitha pwysig. Yndi. O- oedd tipyn bach o pwyntie a- ar gael fan 'na so... Oedd, oedd. ...dilyn i ben a ca'l... Ca'l ail.
...ail so... Do.
...pedwar pwynt ychwanegol. Oedd. Twod, y point gelon ni weekend dwetha'n eitha da i'r pencampwriaeth rili sy'n... Oedd. ...rhoi ni'n arwain fi'n credu. Yndi, yndi, arwain o'r ddau dwi me'wl. Ond t'wod, mae'n gynnar 'to yn y pencampwriaeth on'... Yndi. ...mae'n dachre da. Fel y dywediad 'na yy to finish first, first you must finish so dangosodd 'na eitha pwysig penwthnos dwetha. Mae'n bwysig iawn i cadw consistency a cadw rhoi points ar y bord da. Oedd yr Alpine Trophy, yr Electric Trophy 'na hefyd. Reit. Y tro cynta ma'r dou Electric Championship wedi dod erbyn 'i gilydd. So oedd e eitha pwysig yy i Opel a i Vauxhall bo' ni'n maeddu'r Alpines. So yn diwedd ddylen ni ben yno. Do. Yy do. Car electric cynta gytre. Ie, ac i'r eight time world champion Julian Ingrassia 'fyd. Ie, do.
Agos ti llun fach 'da fe. Do, do.

Beth mae fe 'di cyflawni yn y sport jyst yn amazing and yy cael neud yr un rali â fe a bod ar un podium fi'n credu bydde crwt deg o'd fi yn yy bydde pallu credu fi sa i'n credu. Yw y Sebastian Loeb yn gwybod pwy yw Iwan Lloyd? Sa i'n gwybod, eniwe o hyd. Ond yy os gallith e ryw ddiwrnod fyddwn ni'n gwybod bod ni 'di neud hi. Ie.

Chydig o gap hefyd, mae gen i pedwar wsos. Ydy. So...
Oedd y dou gynta yn agos i gilydd. Oedd. So fi'n credu y trydydd rownd, t'mod jyst ffocyso ar y rali 'i hunan. Ie. A be' sy 'da ni a be' sy 'da fi wella yn y car, ma' Sean yn neud job yn ffantastic on'... Na ma'n dod o'r ddau ochor rili dydi? 'Da ni dau yn datblygu efo'n gilydd 'lly yndan? Yn gywir so